Felly, da ni'n mynd i wylio fideo gan Courtney rwan, sydd yn mynd i fod yn trafod iselder a gorbryder. Pawb yn iawn? Fi di Courtney, dwi'n 23 oed o Caernarfon a dwi'n weithio stryglo efo depression ac anxiety. O'n i'n cweit nervous yn ysgol ond o'n i'n meddwl lot o pobl ifanc fel hyn. Nes i sylwi ar depression and anxiety fi syth ar ôl GCSEs. Pan dwi'n gael panic attack dwi'n teimlo fatha ma' llygada pawb arna fi, dwi'n mynd yn rili boeth ac panicky ac dwi yn rili aware o Y surroundings fi gyd. Dwi'n teimlo fatha ma sŵn yn codi a dwi'n mynd yn rili self critical a dwi'n overthincio bob dim. Pan dwi allan, dwi'n gweld fy hun yn cerdded mwy sydyn, dwi'n sbïod i lawr, dwi'n sbïod o gwmpas a dwi'n jyst neud fy hun yn llai. Nesh i ddechra ga'l therapi sessions efo Cams yn Bangor A nes i ddysgu cweit sydyn amdan depression and anxiety. Nes i sylwi bo' fi angen fod mwy ffit a mwy iach, so nes i joinio gym. Good job guys. A nes i dechra neud martial arts, a nes i sylwi bo' depression fi lot well, achos o'n i'n siarad efo lot mwy o pobol, o'n i 'di neud lot mwy o ffrindia, ac o'n i'n bod mwy comfortable, fod yn yn comfortable. Good! Pan o'n i'n ysgol dwi'm yn meddwl o'n i wedi surroundio fy hun o gwmpas pobl da ac os swn i wedi neud then swn i 'di neud lot well a swn i 'di reachio potential fi. Dwi'n person sydd angen gael gôl bob tri mis. Os gynna fi ddim gôl then ma' depression and anxiety fi yn skyrocketio. Gynna fi gôl ar y funud yn March i neud ras 10k. A ma' hwnna'n helpu fi i neud siŵr bo' fi yn rhedag a bod allan lot ar y funud. Pan dwi'n panicio, be' dwi'n trio neud ydi stopio, cymryd munud, breithio a dwi'n neud shoulders fynd ôl, edrych o gwmpas a siarad efo fy hun. Weithia' dwi siarad efo fi dan y ffôn a jyst deutha fy'n bod ma' bob dim yn iawn. Come on Courtney, ti'n iawn. Sa neb yn sbio arna chdi. Efo depression, ma' hwnna'n wbath sy'n mynd a dŵad. A os dwi yn meddwl wbath negatif, dwi'n trio ddim deud o allan yn ychal, a dwi'n neud siŵr bo fi'n deud dau peth positif i bob un peth negatif dwi'n teimlo. A hefyd dwi'n meddwl ma'n helpu i sgwennu petha lawr, a jyst, dwi wastad yn teimlo well yn gwbo bo fi 'di Gael y teimladau lawr a wedi cael gwared arnyn nhw. Mae am. Dim ond chdi sy'n nabod dy hun, so os ti'n teimlo lawr, paid â jyst ista 'na, ond os ti'n ffeindio rhywbeth sydd yn helpu chdi, a jyst wna siŵr bod ti bob tro yn glên efo dy hun. Be dych chi'n meddwl gall pobl ifanc felly neud i gefnogi i iechyd meddwl a'u lles emosiynol? Fi'n rili hoffi neud chwaraeon os fi'n teimlo dan straen neu yn gorfeddwl, neu gadael y tŷ a boed hynny'n fel rhedeg neu chwarae pêl-droed efo ffrindie, fi'n credu mae jyst yn rhoi chi cyfle i jyst i dawelu'r meddwl a ma' hwnna'n gallu bod yn rili llesol. Oes 'na wahaniaeth dych chi'n meddwl rhwng iselder a theimlo'n isel? ac mae'n gwbl normal i deimlo'n isel weithiau, ond fi'n credu y gwahaniaeth gyda falle iselder yw mae'n gallu bod yn... chi'n kind of teimlo'n isel trwy'r amser a mae'n gallu bod yn rili anodd cael allan o'r fel lŵp yna. Be 'di symptomau neu arwyddion iselder felly? Mae 'na gy- gymaint o wahanol symptomau, ma' ma' ma' symptomau pawb yn wahanol hefyd. Fi'n credu falle yr elfen yna o flinder hefyd a falle ddim isie cymdeithasu gyda ffrindie falle cymaint. Ie, jyst teimlo'n isel, yn barhaol. Be gall person ifanc wneud os ydyn nhw'n teimlo'n isel? Os oes yna rhywun neu os yna sefyllfa neu os oes yna leoliad neu yym awyrgylch yn gwneud i'r person yma deimlo'n isel, mae yna ffyrdd i osgoi hynny a atal hynny. Ond hefyd bod yn ymwybodol bod hynny'n cymryd amser i ddeall a bod bod yn bod hynny ddim yn yn yn quick fix. Gyda pwy gall berson ifanc siarad am iselder neu gor-bryder? Fi'n credu mae'n bwysig iawn i gael y sgyrsiau yma efo ffrindiau, ond hefyd fel ffrind mae'n bwysig rhoi cefnogaeth iddyn nhw ond hefyd efallai rhoi nhw'r hyder i siarad i oedolyn neu athro am sut maen nhw'n teimlo. Gallant siarad gyda unrhyw oedolyn maen nhw'n ymddiried ynddo nhw, boed hynny'n athro, athrawes neu rhywun tu allan i'r ysgol, ond ie, mae'n bwysig cofio bod rhyw fath o help ar gael i bawb. Efo Cwricwlwm i Gymru, mae pob plentyn efo'r mynediad i wersi, i wersi iechyd a lles. Mae fe'n bwysig cofio fod ysgolion yn gallu ffeindio ffyrdd falle tu allan i'r ysgol i helpu cefnogi'r disgyblion, boed trwy cydweithio gyda'r teulu, neu os oes angen, falle cydweithio gyda meddyg teulu nhw. Does dim angen i unrhyw un um, ddioddef ar ben ei hunan. Ac felly mae'n bwysig i wybod bod chi ddim ar ben eich hun a bod pobl yna i'ch helpu chi mm. a bod e ddim yn wendid i ofyn am help o gwbl. Mm. Mae'n gryfder. Mae rhannu baich yn lleihau baich ac felly mae'n bwysig bod ni yn gwneud hynny. Pan ti'n anxious, stopia, take a deep breath, sbïa dy gwmpas chdi, shoulders yn dôl, a jyst siarad efo dy hun, a deutha dy hun fy chdi'n iawn. Does 'na ddim cwilydd gofyn amdan help. Yym, mae'n helpu lot siarad efo dy oelin.